Timeti gose ninche bi'ekandoche, emudi ore Likisi County, egavana amachagu, gose barora inche bi'ekandoche? Abanto bebire ng'a simbarati nomogavana o Kisii County. Timeti gose emoroche amang'ana aya, gose ninche bi'eka. Eh? Anyorire machagu akorokana buna egavana. Already omonto agopima ore amachagu buna egavana. Egavana ya Kisii County gaki ntete kobainyoria abagosii mwe nsipe more abari mwebire nsimbarati nsimbarati baminto gaki eh simbarati nere egavana abanyari bare enchera emo ogocha amo mwamuire ng'a bono omochogu baminto gaki egavana ase bono iga nsimbarati kei! mokomweba ng'a naro Jesus Christ.

Eh, tari ng'a kisi county yamuire, oyokogenda isiko simbarache, oyogosoa machogu, period. Goatanana nkoiyo, gopimana birengererio mbicho ibamoete, eywo ere buya, eywo ere buya anyway, eywo ere buya. Nabatebi ng'a mobase koboa ebinto bikwebanga bioka ng'oora, at least kisi county. Nyamira intwe twamoire gavana ntobwati egavana mbono togochora. Ntobwati, ntobwati twanyora omogavana ochire, Ruto nare bosongo abaate ng'a tunataka mochari na tunataka mahali ya kupatia wanawake, wamama, watoto. Togoteba ng'a woowa! Nabio ebikone, nabio ebikone, nabio ebikone.

eh one page abagaka aba egokana mbuya bakare ase egavanance kobua abasae chimeti gose enchera ndoche bobe. County teiyo ekoragwa na omosae bono iga kenya igaa egokora buya, county teiyo ekoragwa na omosae egokora buya. A good example nkisii county, second one mombasa, genda nandi county. County teiyo ekorao nomosae egokora buya. Narok mbuya egokora no Patrick Ole Ntutu kubua many counties. County teiyo ekorao nomosae egokora buya. Egoka na abasae enchera nero tobwate ekiira giti yokobwata amari yokotimba chori gochiana kobeka mono. Enchera nero tobwate ekiburi tokoira obo gavana torora ng'a ninde toratebe omonto gete gakwe okwa. Boka, oboka, nyora omwana, onyoro. Enchera nero togoika twamanya koeba ng'a intwachoretwe gokora abana inche egasi. Abasae bagochorera omanya konyora ng'a mambia tikaiyo, ndere ere oo. Kai! Kai! Oroche ekia nabo riswari, Kisii iga aria etown etaichereranire, nkae chibesa naki chibe nkae chibesa chi chikogenda chitagache enyagitari yende iga aria bosongo kokonya abanto.

Ogotoka gontebia ng'a chiro teko agacho iga are bosongo, ere abase gotwara abanabiashara baria bonsi pi bare chistreet bagochandeka embura gusii, babe ekume. Ntogotwara? Chibesa echio chiborete pi, chiogoakana chicontractor bosongo iga are, bagokora bakoete chigasi nongo aye, mpaka oyonde akwete atakaniri besa? Eh, chibesa echio chiborete pi, chitabeke chirami bosongo are. Baminto ba, eh. Chimesa chiborete pi, na ne stadium erete arosigo mpaka Ruto achi koabererigwa, totogame inse tomokame eh, aaha, kai, aramanye egavana nakorwa aa. Ebinto agokora nkobarokia nde evidio eye, ndete koboria naki igo twamwa gusii. Tonya kobembera, tonya kobembera Amen, Amen, ekero ense. Ntogoikera ase toikaranse iga totebe naki? Inki tobwate? Eslasha, obokombe. Tokore egasi. Korwa ase okorema na okorabia, tonyore kende. Mpaka toikere ase tokorera, eh, eh, ekero ense. Let us grow up buna abagusii, eh. Let us grow up. Totige amang'ana aya amange agase na iga ataiyo. Kera omonto keria abwate akorere abagusii. Naki ngotebi nere abachumbe bare ase matiang'i. Mobase gocha gotorera igaa. Kora egasi ne chibesa chiria mobwate. Ara amateke onyora igaa chibesa chiaye chia CDF. Goakana 22,500 kera omwanafunzi okogenda esukuru. Inwe nki motaakanire 22,000 ebe. Ara mare gontebia abanto bateba ewodi yaye ne enaki econstituency yaye nge ewodi.